Ah, ndaneta nekudya magwavha everyday baba. Ndaudawo nyama, kudya zvinhu zvine sauti. Sauti?
baba kana muchida kutodya zvine sauti ka. Motodya mango mbishi dzandinodya ndichisa sauti. Ha, jirafa ha tafamba taneta. Nzara, nzara. Baba Mandebvu, kwecho chicho chinenge chibox chefodya icho. Ah, ah. imari kai mm, but mm, mira kuti pane munhu aidonhedza uro takateiwa apa hasi mapurengera kana zvinhu zvekurasirirwa izvi oh, kuteiwa nani baba tatopiwa mari apa ndononzi kusangana nemari kwacho ikoko ii ngatimire kunhonga ngatimire izvi zvinoda souti yemagodo izvi mm, jirafu zvinhu zvekunhonga zvagara zvine mhepo izvi haa mhepo yechiko hapana mhepo apa mhepo pamare mazora soti yemagodo iri pauya kuno indakanganwa saka mutya iri kutora mari iyo nait zvandakuita jirafu rega ndimhanye padheni kunotora soti yemagodo ya bhozi ee mari tiri kuida zveshuwa nait saka iwe usara ukachengetedza postoka haa manje zvamuda kuenda ko pakasvika vanhu ndoita sei manje apa ndiye ndasara ndega but yaa uri right manje kuzona ndasvika kumbo but takaimhanyira manje takanhonga shoko naupenga chii chiri nane kupenga oro kutambura nenhamo Ah, baba saka mondisabate mari tisanhonge mari ah, but eh, uri right you asi naa dumbu rangu nelife yangu yandasiya kumba uku ah, ndoiri kundiudza kuti eh, nhonga mari tikavhe nhamo okay jirafu saka tanga tona tanga kunhonga ita move ita move yes yes yes right iwe mari dzikama handiti tauda kukubvisa pano musango e mudhara kesh tinzwireyo tsitsi tauda kumbokubvisai panapa mumasango umu tikuisei mumashopu umu mudhorobha umu musangane nehama dzenyu saka please usatitiro dzungu usatitiro mamhepo ehe jirafu jirafu iyoiyo Mm, yo iwe keshmira iyoyowe tetikodzi akinhere Mr. American, mirai kani Mr. American. Tokumaiza jeta, eh, tokumaiza jeta. Tokutera iya, oh Mr. American. Giraffe, nezuro ndakazopiwa kakapuku nemudhara waya panext door. Anga ane birthday kare mwana wake. Angondishedzane pajuroho apa. Vanditambidza kapuku. Ah, ndakazviruma ka 7 baba. Mukanwa maita kubvunda so. Kusaziva zvinonaka. Iya saka makanakirwa mega kutadza wandifonerawo. Ah, musadaro akomana. Ndaingodawo kana kabhonzo kungonanzwawo kunzwa kuti ndananzwa kapork flavor. Saka ikapera here pork yacho? Ah, mukanwa medu matindivara kane low quality food yatinodya iyi. Zvima herbs herbs, mahabros, hacha. Haa kuita mari here baba? chinhu chakanaka unodya zvaunoda ah, pandiri kutotaura newe apa ndabva ndatofunga kapoku kacho mukanwa mangu makutozara mati ah, ah, ah, mandevona sekuru wako sekuru wako sekuru wako wedisaster vasvika right right right vazukuru wangu makadii makadiko kuri sei ah, tiri nani soko makadiko Makadiko sekuru soko? Ah, ah, ndiri safe kunge omo. ndiri fit kunge Honda. muri sei, muri sei? Kwamatitsika kudai kwakanaka eh? right right inzwai ka zvandawira pano vakomana eh kune shoka yakilati saka eh, ini ndine three matickets saka ndakwandiyozotora vazukuru vangu timbonofara timboenda mm, ini hangu ndakaneta ndoda kumbopepeta chibage changu apo ndimbobvisa zvipfukutu ndanogaisa haa mandevo zvezvipfukutu here zvogaisa here ndikutengera twaende kejezi muzukuru wangu kana takudzoka haa kana neniwo handisi kuendawo ndotomhonogodza kumbawo pane kapoku katengwa namadhamu nevana saka rega ndimbonogoja nefamily haa ah, jirafu chimbomira kazoti poko wona jirafu ivo ndokutengera 10 kgs epoko ubva watogocha padheni pako e plus kwati kuenda kwati kunogocha ka plus wawa e ndechitenga e ah, ah, ah, saka handi handi hmm, jirafu ngatisaendeiko
mandibva handika ndodzoka fast fast timbonoonawo killer t life nekunyora kwake uko pamwe tingangonyorawo mukeshi ka ah, jirafu aorit ah, okay handei vacho handei zvedu wazukuru wangu doro ndakutengerai zvese zvamunoda ndakutengerai ya yeah.
okay sekuru

Weta chikwa chihwa nawo atobva taenda. Ma officers, ndabirwa foni yangu nawo nawo panapa. Pakatoipa. Ndabirwa foni yangu wakumaona. Wabirwa foni yako ngomai. Rega tii foni. Ifone, ifone, ifone.
Ah, foni ya soko iri ngoramba ichiringa kai. Ari kupiwe soko. Soko foni iri kuringa, soko foni iri kuringa. Oh, icho chofesi chine mandebvu chinochandibira foni yangu. Matsotsi aya, hamuone nezvindebvu here izvo? mutorei sana masunga imimi mbavha nezvindebvu izvi foni yamakabata maiwani ipi tsano ah, haisi yangu foni ndabadiswawo nasekuru wangu ah, sekuru sekuru sekuru wapi muchanoshedza sekuru wenyu makamba mukati hanei sekuru nekukura kwawakaita kune ndebvu dzoshe dzasekuru ah, didi kudi agini here iyo iyo e ah, imi fona izi yake mukomana uyo abatiswa nasekuru ake soko mani soko dzoka eh, soko dzoka iwe kona iva jirafu muri kuonawo here mayuro ari kutambwa eh? ah, ndomaonera kupi ko inini tv handina ka handina tv anongonzi waba next door kana pagoeswa angonzi goo eh ah saka takafanana ka inini ka black and white tv keke kakasiwa nababa keke ndakatozokatekesa ka last week apa ehe kuti mukomana uyu junior uyu awane chi bhutsu dzekuchikoro haanga asisina bhutsu anga kutoenda nemapatapata kuchikoro iwe asi wana baba vedu ava ndozvavaisangana nazvo here izvi mukufema pasi pezuva mm, but aa e eh, ndizvozvo ndopai pawaizoona madhara achita hasha kumba pai achingopopota achitirowa pai pai ah, aitova nepuresha ipo pai pai haa ah, kuita murume baba ma one ihora ikarati Ah, sekuru vaive disaster mbowasvika again. right, right, right. Vazukuru vangu kwakadii? ah, sekuru titambirei. Muchitambireko.
Iwo maoko iwaya. right, ini ndiri pakumhanya vazukuru. Handisi kugara. Ndakazokudzai kuti ndine chitaxi chakangogara kumboko. Hamene kuti munoda kushanda here? e soko e, e toda toda ah, magona soko munogona kutyaira here meme haa kudhiraivha here zvidiki izvo saka handika ndinokupai chitax chacho e muonewo zvakuita e muone kuti mashereni e ah, ndogona kawo kusumudzira vazukuru venyu kuti vaitewo mari so semi so
muri mhuri yangu kaimi vana vai hanzvadzi yangu o oh, vakomana imi
Why don't you tryna be real one? Why would it cause I'm a kid I fake up?

ndoda kuvapa chitax chiya chiya chandakaseta bhomba chiya chiya ah, datoti vatsvire mukati kuita kunge sox remusoja ah, this time apa vanoenda chete ah, vanogowa vanobaya kuita kunge mupangara kunge munzwa right ichi ndo chitex chacho ichi eh saka inini eh, mari yana ichingoda eh, ndechikuda eh, ten american jere pawiki handisi kuda mari yakawanda ini imwe ndeyenyu yese mm. ko semi muri kuda mari shoma
hakubatsirana muzukuru noti musikopa ndakasvika apa chiendai kubasa go go go go go haa netaxi kai haa mandebvuka haa ini ndakuzoita mabhebhi manyama manje haa
haa jirafu eh? obva watotanga ipapa watotanga zvemawoman ah, ah, ah, sorry sorry wangu sorry haa ndekurengi tinoloda taxi fast faster mm.
mira zvati kufanira kutanga taita kapa Eh, ngatimbone tange taonoona makanika uya uya tombomubvunza nezvemota iyi plus kuda kuti angotitarisirawo kuti yakamira sei tisati apinda paroad apa haa takutononoka kugadzira history rababa aiwa makanika kuita seko